Comparaison kely indray an, Claude an sy Gemini moa izany no totsika comparaison eto foana. Eto dia nangataka application aho, rehefa vita ilay application dia nataoko fiche html mihitsy an, ity ilay html iray, ity ilay html iray. Ity ny tany amin'ny inona izy teo? Tany amin'ny Gemini, ity ny tao amin'ny Claude. Rehefa hita dia izao ny résultat. Ny prompt tamin'io dia tsotra, omeo application. application afahako mi concentrer izay fotsiny ilay prompt tany am-boalohany a, créer moi une application pour me motiver à concentrer pendant le travail, izay izay fotsiny na manao ahoana na misy diso izany na tsy misy diso io tsisy raharahianareo anazy fa jereo ilay comparaison. Ok, iny ilay izy an dia natao html ilay izy an, rehefa vita ilay html dia ny sokafana fotsiny dia manome an'ity ny tao amin'ny cloud dia mahare. Trano mahafinaritra? Mahafinaritra, azo atao pause kely azo reinitialiser-na, rehefa misy temps de pause dia demarrer-na kely indray an, dia misy récompense kely ato, misy récompense kely ato ambany ato, mahafinaritra tsara. Izy hoe efa fichier html efa azoko batabataina na aiza na aiza, efa fichier html tsotra io. Dia ny tato amin'ny Gemini an! Eo tsy misy nenina azo atao fa dia eo fa misy point miakatra ihany koa angambany ato rehefa vita io, tsy mbola vitako hatramin'ny farany moa ilay izy an! Mety mety miova eo rehefa avy eo fa ato aho efa fantatra sahady ny zavatra hiseho an! Misy astuce kely moa ato an! efa fantatrareo angamba ilay teknika, tsy azavaiko intsony fa io ilay izy en général tena mbola henjana i Claude raha resaka mikomy any anaty resaka any anaty resaka codage izany mbola tena henjana izao, izao ny résultat. Izay zavatra izay no ni-inspirer-na nandeha lavidavitra kokoa dia ni-créer application kely aho. ijereko ny fotoanako miasa dia ity izao application créer-ko aho tao anatin'ny inona izy teo ? tao anaty cloud ihany izay metôdan'i Fabien Olicard indray no ampiasaiko eto fa tsy mitovy an'ilay Podmore ohatran'ilay teo aho fa an'i Fabien Olicard dia misy saingy tipa-na. temps an dia ireo ilay izy an professionnel et personnel soit obligatoire non temps tsy hanazava an'ilay izy aho hoe inona ity dia inona ity fa io ilay izy dia afaka mihazo ôté an activité vaovao aho an dia mihazo ôté activité vaovao aho an dia lasa ny activitéko an inona ilay activité ohatra hoe tuto ohatra dia mametraka fotsiny aho an'ilay ora hoe firy heure eo aho manao an'ilay izy an dia ohatr'izay dia ohatran'ny hoe tany an-tranonay dia manao lecture aho manao sport aho, dia hitako eo dia voarery koa ny total androany aho dia niasa zao heure, dia hitako eo ihany koa hoe nisy non temps ve tao anatin'ilay izy ity ilay non temps ity an, ilay fotoana very amin'izay tsisy dikany fotsiny tsy fantatra hoe ahoana, ao anatin'ny choix na ao anatin'ny personnel ny loisir fa ity tena ilay very amin'ny tsisy dikany ilay scroll be fahatany tsy misy n'inon'inona akory an, ireny. dia ohatr'izay iny izao a, inspiré avy amina boky aho dia ilay boky no nampidiriko tao tany anaty not book LM tany indray no entiko naka aty anatin'ilay cloud hoe amoron application momba an'ity ahafahako mijery e. Dia ohatrohatr'izay ilay izy. Mahafinaritra, mahafinaritra. Nareo ihany afaka mamorona application kelinareo ao. Tena mahafinaritra, tena mahafinaritra be dia be ny application kely créer-ko ho anahy manokana ato an. Fa amin'ny manaraka indray isika midera ilay izy hoe inona daholo ny atao, inona daholo ilay izy. Mazotoa daholo indray.